Salowmaleýkim, gowmy ýagdaýlaryňyz? Tema şul Merdan hakynda. Merdan ildeşimizi adatdan daşary ýagdaýda ortalykdan galdyrdylar. Şu wagt tutuklandy ol ýöne adatdan daşary ýagdaýda ýitirim boldy. Nirdedigem belli däl. Biz şoň hakynda bir gürrüňdeşlik etmek isledik. Şeýle bir zat bar, bu merdanlar kändir, bir merdan gider, müň merdan geler, ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, merdan näme-de bolsa biziň baş temamyzdy, öňdebaryjymyzdy, öňde gidip, her kimiň göz öňündäki alypbaryjy hökmünde görülýärdi. Ýöne şeýle bir durum bar, ýadyňyzdan çykarmaň, merdanyň. Basan aýagysy-da ýoksuňyz köpiňiz, şol ala nejis, şol işiň içindäki-hä oglanlaryň käbiri. Ýöne, nesip bolsa, ýekeje şonuň saçynyň ýekeje taryna zyýan ýetse-de, şoň daş-töwereginde zeper ýetiren adamlar hemmesi sor-sor-sorga, näme, soraga çekiljekdir we hemme kişi jogap berjekdir. Ol. Başsyz däldir, ýeke däldir, arkasynda elmydama adam bardyr. Ýene bir gezek aýdýan, merdan gider, müň merdan geler. Amma ýene bir zady aýtmakçy, oglanlar öz arasynda her dürli gep-gürrüň, sizi tarapdarlary ýaýradýandyr. Ine, basyldy, tutuldy, edildi, hiç kim hiç zat edibilenok, başaranok diýip. Ýöne ýadyňyzdan çykarmaň, hemme zat ýerinde, ýerbe-ýer alnyp barylýar. Siz şoňa ýekeje bir zat gylmyk zeper ýetirdigiňiz anda siziň öýüňiz ýakyljakdyr. Hiç haçan ýadyňyzdan çykarmaň bu zatlary. Biram şeýle bir zat bar. Biz öz ýurdumyzda kanun ba bolsa, döwlet ba bolsa näme üçin biz organ işgäri ýa Kakoýta bagyşlaň welin, obanyň çopanlary ýa mekdep döwründe ezilen oglanlar gulluk ýyllaryndan mysal alyp aýdyp bereýin, has düşünikli bolar ýalyk. Näme üçindir, gullukda, ine, aktiw gulluk eden oglanlar bardyr, sözüni geçirip, meselem, bir rota, indi öz dilimizde aýdan bolsa, bir rota, altmyş oglana, kyrk oglana sözüni geçirýän oglanlar Ekzamenden aktiw geçse-de, harby gulluklarynda harby uniwersitetlerine, institutlaryna alnanok, geçibilenoklar. Ama, nirde ezik bolan bolsa, nide bir zalýotçik ba bolsa öz diliňizde düşnükli bolar ýaly edip aýdaýyn, bul oglanlaryň hemmesi organ işgärleri bolup, organ işlerine uniwersitetlere-de girdi, ondan soňra organ işine ýerleşdirildi. Kimsi PPS boldy, kimsi prokuror, kimsi komitetçik bolup işe başladylar. Bunuň sebäbi näme? Näme üçin nirdäki ýok ezik oglanlary işe alyp, şeýle organ, wlast berdiňiz şolaryň eline? Näme üçin sözi geçýän, bir indi öz diliňizde aýtsam, tolkowyr Gaýduwsyz ýigitleri bolsa ezdiňiz öz araňyzda. Bul oglanlar näme üçin beýtdiňiz? Ondan daşary-da, ine, siz häzir merdana aldyňyz, etdiňiz. Ýöne näme-le bolsa-da, hemme zat öz ýagdaýy bilen. Düşünýän, siziňem üstüňizde basgy bardyr, sizem mejbury edýänsiňiz welin, ýöne şu hereketleri etmäň. Özüňiziň gaýda şol hereketleriň özüňize gaýdyp gelende özüňizi galdyrybiljek zatlaryňyzy ediň. Sebäbi bir taýagyň iki ujy, a, taýagyň iki ujy bardyr, aýlanyp dolanyp geler. Arkaňyzda nähili dagam bolsa, wagtyň gelmegi bilen o daglaryň gary erär, o erän wagty o ýokardan gelýän sili hiç kim tutubilmez, öňünde böwet durubilýän däldir. Ýa-da asmanda parlap duran ýyldyzyňyz. Elli ýyldan bäri Nasaň bul tapyp bilmedigi ýyldyzy tapypsyňyz tüweleme goldaýan sizleri ýöne o ýyldyzam ertir gün sönen wagty sizi hiç kim garaňkydan ýagtylyga hiç kim çykaryp bilmez şu zatlaram azajygam bolsa göz ýetiriň we ýagdaýy bilen hereket ediň düşünýän sizdede basgy bardyr hemmäňizem Türkmenistanyň watandaşlary öz halkyňyza bular ýaly ezýet etmäň Wagtyň gelmegi bilen sizem köp zada düşünersiňiz, düşünseňizem şoňa düşünmedik bolýaňyz boluň, ýöne etýän hereketleriňiziň köpüsi ýalňyşdyr we şu hereketleri etmejek boluň başardygyndan. Eger ýok, bolanok biz illa şu hereket bilen şu wagt bäş-on million Norm graždanlardan özara şu halkyň Türkmenistanyň öz jemgyýetinden gowy pul gazanýas diýip halka gorkuzyp nalog basyp bilmedim aýlygymyz güýçli diýip edýän bolsaňyzam erte ýyl ol on ýigrimi ýyldan soň pensiýa ýaşyna ýetip ýetmez başga wezipelere geçirildigiňizden soňra siziň ogul gyzyňyz ýetişip gelýändir onam unutmaň. Bu adamlara eden erbetlikleňiz illaki size gaýtarylyp beriljekdir yzyna. Şu zatlary göz öňünde tutup ediň. Ondan soňra wah, giç bolupdyr diýmegiňizden öň düşünip hereket ediň. Bolmasa sizlere erbet günler garaşýandyr. Meselem näl diýeýin, bu Owadandepe, Owadandepe diýip halkyň gözüne gorky salan Bu nemäňiz bar-a, bu trend edip ortalyga gorky, gorky salýan zadyňyz. Ondan beter zatlar boljakdyr, ýadyňyzdan çykarmaň şu zatlary. Hany hoş, sag boluň, galanynam ýene nesip bolsa öňümizde täzelikler kän bolar. Garaşyň, ýene nesip bolsa görşeris ýakynda.